Odwadu 97.3 FM. Talk about issues of diagnosis, issues of treatment and management. Kowuok e kaunti ma Siaya ne Radio Nam Lolwe an Yvonne Ochieng'. Nyakalondo mari mihero kendo geno kinde duto redio nam lolwe medo chwalo ni weche gi kimaler achiel kachiel kokadho ndamo 101.5 FM Nairobi kod aluora mare ka gwenge ma Mombasa tiyo do ndamo 94.7 FM bang' kinde machuo kende to wadhi nyime gi weche manyien e yor adimba. Iwinjo redio nam lolwe e 94.7 FM Mombasa. Redio nam lolwe Od Wadu. Od weche manyien. Iwinjo Radio Nam Lolwe e 101.5 FM Nairobi. Radio Nam Lolwe, Od Wadu. Od weche manyien. E weche mamoko ka koro niendi to wadhi nyime. En ni japiny kachiel to koda ka gi jo ohala maloko e chiro ma kado ma okiewo to koda ka gi gwenge mag Seme kaachiel to koda ka gi gwenge go eko mag ah, Rarieda. Koro nindi to dwaro mar mondo mi apisas ah, e kaunti ma Kisumu okaw okang' mar bero chal mar chiro no endo kotenore gi weche go eko mag arita koda ka gi ler mare ma gikoni ni e kanyo no endo marach kendo keto ngimagi e andaki. Geoffrey Oguma ne koda ka ler matut kowuok e kaunti ma Siaya. Yawago ma gin johala e chirono ma kado mantiere kaunti ma Migori en ni MCA ma orito West Kanyamkago ward migosi Peter Mijungu koro nindi to dok ne gavana ma Migori kaunti Laktar Ochila Yako kotenore gi weche mamoko maliekore ni ochwalo mana dongruoge e kor gwenge goeko ma jotelo mawuoke siro e tende kane oloso gi jofwamb weche odiechieng' ma kawuono nindi chuny boma ma Migori migosi Mijungu Oko ni weche ma kamago eko ma ifuong'o ok gin mago eko mag adiera ka okoni gavana ma kaunti nendo ma Migori osebedo ka chwalo tijege e yorego eko makare ka okono japiny mar mondo mi obed e motang' gi moko kuom jotelo ma geto chido koda ka njawo nyinge jotelo mamoko. E weche mamoko ka wadhi nyime en ni gwenge mag Nyanza oyangi ni tuo mar malaria odole tacha kendo kelo midhiero mathoth ne ngima japiny. Jack Otieno ne koda ka ler matut kowuok e kaunti ma Kisumu. Jatend migawo mar thieth ma pachoka kaluwore gi migosi Andrew Wamare matiyo migawo mar kedo gi tuo mar malaria oko ni nonro ma gisetimo oyango ni tuo mar malaria odolo tach e gwenge mag Nyanza. Chutho waneno ni e higni ma wantie sani ni malaria thurwa koni, piny luo koni ema malaria ogoye kach. E yo mopogore jok moko wacho ni ma e headquarter mar malaria Kenya ka. Omiyo onego bed ni sani waduok malaria chien mondo kik obed ni malaria ni ema negonwa nyithindo, ema negonwa mine mapek. ema sindo nyithiwa dhi e skul, ema sindo jowa dhi e tich mopogore opogore. Wamare olero ni tuo mar malaria ng'eny e gwenge mag Nyanza nikech oganda ok kaw okang' malong'o mar geng'o tuo mar malaria. Olero ni kata obedo ni oganda ong'eyo yore mag geng'o tuo mar malaria to ok gitim mano kaka dwarore. Omiyo ndalo ariyo ma wasebedo kokadhi ne wasetimo nonro to wasefwenyo ni e kind oganda gima duokowa chien en ni ging'eyo gima kelo malaria, ging'eyo kaka inyalo thiedh malaria, ging'eyo kaka inyalo geng' malaria to tiyo gi lony no ero ema koro pod ok ochopo kuma wadwaro. Owacho ni ber ka nyithindo kod mine mayach ber ka yudo thieth mapiyo kapo ni gin gi tuo mar malaria. Waneno ni mine mapek deko kapok ochopo e osiptal mondo odhi otimnigi nonro. Nyithindo matindo wadeko kodgi e ute, wadeko kodgi e gweng'. kapok warito kodgi e osiptal mondo opimgi mondo omigi thieth. Pim en nono, thieth en nono e ute thieth mar sirkal. Omiyo kwayo en ni mondo wafwamb wechegi e yo mopogore opogore. Olero ni en ting' mar ji duto mar neno ni oked gi tuo mar malaria mondo mi tuono odog piny e gwenge mag Nyanza. Wamare Aloso ei Kisumu West e romo mar chiwo puonj mar malaria ne Nyamreche. Bende e gweng' kacha watemo nyiso joma chuo moluoro dhi osiptal nikech wayudo ni joma chuo osekawo ni gin ok ginyal ga dhi osiptal joma mine ma inyo ga tuore joma mine tuoche gi ng'eny wa encourage gi ni tuo mar malaria omako ng'ato ang'ata ma ok onindo e bwo net mothiedhi. Wanindo e net, ok e bwo net. Kendo wahinyoga puonjo jogi kaka itweyo nyaka net. Wawuotho dot dot kwapuonjo kaka itweyo net. Jarejo nam lolwe kwa e kaunti ma Kisumu an Otieno Jack Otieno. E weche ma tuche pinje ma oko en ni jatend kweth ma kwedo piny owacho ma Cameroon John Frundi otho ka jahigni praboro to kod ariyo. Frundi ne oloso duond buch siasa mar Social Democratic Front SDF E higa mar gana achiel mia ochiko prochiko kendo bende ne en e opara nindo manyime mar kedo ne ratiro mag duond buche siasa mathoth ei piny nindo mar Cameroon ka bende abang'e ne ochako kedo ne ratiro mag jogo eko mawacho dho ngere ma bende mathoth e piny mar Cameroon kaluwore gi milome moro mane ochwal koda ka gi duond buche siasa mar SDF. Frundi ne otho e boma nindo maduong' mar Yonde e odiechieng' nindo manyoro tok tuoruok kuom kinde. E wuodhege mag siasa ne otemo nyadi nwoya ma kulemo ma jatend piny Cameroon kendo ne olieko ni en emane oyudo loch e yiero maduong' mar higa mar gana achiel mia ochiko prochiko to kod ariyo mane oyange Paul Biya kaka jatend pinyno endo mar Cameroon. Kata kamano endo Frundi ne omako dhog oganda buora thoth kata ka e higano endo mar gana ariyo to kod apar gaboro mane ong'ado rieko ni ok en ochung' ngang' kendo laro kom jatend pinynoendo mar Cameroon. Kabende ne oyudo oikore mar dhi e yueyo mar rutaya kaka jatend duond bura nindo mar SDF kendo were chuth gi wechego eko mag siasa e higa niendi mar gana ariyo prariyo to kod adek. Gima nindo ema chopo gode giko weche manyien e yor ademba tielo ma sa abiriyo mar odiechieng' kapok watieko gi chutho magi eke thuond weche mane wan godo. Jood bura mamalo kawuono ni didhi mbeko matut e wi lipot moro ma geto puodho jatend jomin weche i Kenya kaende Nudin Haji kaka jatend dola ma rango koda kanono maling'ling' ei Kenya NIS. Jatend piny owacho William Ruto biro dhi telo ne romo moro ma jotend pinje Afrika ikelo kwe pinyno endo ma Sudan. Obila ma Kenya koro dwaro mondo mi chwal ji mamoko prauchiel to kod abich michich godo ni gin jogo eko maluwo machiegni jadolo mapuonjga galagala pon Makenzi ute twech kanyo noendo minyalo chungi gi chiemo. Ripot ewi paro ma chik omenda kata finance bill mar higa mar gana ariyo prariyo to kod adek ipedho e od bura kawuono. Jago moro ma jahigni 30 to kod abich japiny ogoyo monego e gwengego eko mag oganda Nyasanga Lambwe West to kane oyude gi dhiang' moro michich ni nokwalo. Piny owacho mag kaunti sokon mar mondo mi otenge kwan omenda minyalo ti godo e kedo gi tuoche mok landre. Kod jatend kweth makwedo piny owacho ma Cameroon John Frundi otho ka jahigni 80 to kod ariyo.